Abusuafo yɛ ma mo nyinaa kɔ aba biom ɛnɛ nso yasan ahyia yɛfrɛ me Efia Gyemfoa Ankra sɛ ɛnɛ ne da a edi kan a wote me nka a yɛ ma wakɔ aba ɛnɛ ne da a edi kan a wohwɛ yɛn ɛwɔ yɛn YouTube ha nso a yɛ ma wakɔ aba yɛsɛ waba tena ase wɔ yɛn agoroprama yi so de nneɛma abiɛsa na yɛdi mu tintiman nea edi kan yɛhu yɛn ho sɛnea yɛte Afei na yɛde nneɛma baako abien bi ato pon anaa ɔpon so na yɛahwɛ sɛ ɛboa yɛn anaasɛ ɛmmoa yɛn ana. Na afei yɛatutututu yɛn ho fo, na yɛn ɔkyena ayɛ yie sen ɛnnɛ. Ɛnnɛ asɛm a ɛda ɔpon so no, yɛato no din se, So wohia adɔma bi anyan wo ansa na woanyan anaa? Wohia adɔma bi anyan wo ansa na woanyan. Na wobɛbisa sɛ, dɛn nti na mebisa saa? Mebisa saa ɛfiri sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a, yɛagyaa no pɛgyɛɛgyɛɛ mu, yɛafa no falaa. Yɛnhwɛ nneɛma baako, abien bi anaa abiɛsa bi a. yɛfa no falaa a yɛagyaw no agyaagyaa mu a, ɛde nsunsuanso abrɛ yɛn mu bi a, ɛno na ebenyan yɛn. Mibisa sɛ, w'apɔw mu te dɛn? W'apɔw mu te dɛn? Sɛ afe so na sɛ obi rekyia wo a, obi rehyira wo a, wɔ bere a afe aso mu a. ne titiriw Buronya mu a, Ɔma wo nkwa, Ohyira wo nkwa, Ohyira wo ahoɔden. Mpanyinfo se, sɛ obi benya wo a, na efi yare. Ɛno nti mibisa se, wo mpɔw mu ɛte dɛn? Sɛ woyi m'ano wie a, na afei merebisa se, so. W'apɔw mu no, dɛn na ɛbae? Adɔma bɛn na wɔwosowee a afei woama w'ani aba wo ho so wɔ wo mpɔw mu? Ɛyɛ wo koma a efii ase bɔɔ piripiri? Ɛyɛ wo nan a efii ase ase taetaee? Ɛyɛ wo nsa a efii ase wosowee? Dɛn wɔ na esii wɔ wo mpɔw mu a ɛbɛyɛɛ saa adɔma no a ɛwosow hɔ yi ama ɛnnɛ woatena ase wɔ w'apɔw mu? Nea ɛtɔ so abien, yɛnhwɛ sɛnea yɛne yɛn abusua te wɔ yɛn asetena mu. Dɛn na ɛbaeɛ a ɛwosoo adɔma wɔ w'abrabɔ mu a ɛma wotena ase sɛ afei de wo ne nnipa, w'abusua, w'adɔfo, wo nuanom bɛtena ase yie? Yiw, ɛtɔ da bi a abusua no emu yɛ ahometew yie, nanso yɛkrae na yɛbɛsoɛɛ saa abusua no. Ɛno nti, megye di sɛ sɛ yɛgye tom sɛ ɔdomankoma. nhyɛ yɛn akɔn mu den na yɛntumi ne yɛn abusua ntena ase wɔ asomdwoeɛ mu a, megye di sɛ ɔdomankoma de bɛdom yɛn. Ɛno nti, mebisa se, so owu na ɛbae na ɛbɛwosow adɔma wɔ wo ne wo yɔnko anaa w'abusua ntam ana? Ɛyɛ owu a ɛbaa mpofirim. Ɛyɛ abusua a anaasɛ wo dɔfo bi a seesei ɔntumi nkasa a, ɛyɛ wo sɛ anaa ɛkaa wo nko a, anka wotumi kasa na anka nea esii biara wugyae ma ɛka no. Dɛn na ɛbae a ɛbɛwosow adɔma wɔ w'akoma mu wɔ wo yɔnko anaa abusua nkɔmmɔdi. anaasɛ nkitahodi so a, ama wɔatena ase yiye. Nea ɛtɔ so abiɛsa, yɛnhwɛ yɛn adwumayɛ mu. Migye di sɛ woabɔ mpae asrɛ Otweaduampɔn akyɛ sɛ ɔmma wo adwuma, ɛna ɔmaa wo adwuma, ɛna adwuma yi, wo nsa kae yi, ɛnneɛ sɛnea Wose dua adwuma mu nɔnson a, nondu na wo dua adwuma mu. Ɛne wo dua, wo kraman wei, ɔkraman bɛfaa wo mpaboa kɔɔ ɛɛ mampɔn anaasɛ kɔfe hwie gu w'ataare mu nti na ɛsɛ sɛ wokɔ sesa. Woreba no koraa na nsu tɔ, woreba no ankyɛ na asase wosowee efii ase wɔ wo dan mu nti woantumi ankɔ adwuma mu ntɛm na yɛayi wo adi. Ana sesei wo yere ne wo mma wɔtwe wo srɛ ne abasa. Ana wodan aso. Nti ɛno abɛyɛ ade a ɛwosow wo wɔ w'adwumayɛ mu a wonyae anka. Asasewosow no nyinaa mu nea ɛwosow wo wɔ wo dan mu nti a ɛno nti woantumi ankɔ adwuma no, anka asasewosow no nyinaa mu no, wopɛɛ ahoma bi susoo mu, twee wo ho fii mu, tow wo ho too abɔnten ma wutumi kɔɔ adwuma. Mibisa se. Dɛn ade na asi wɔ w'abrabɔ mu a ɛbɛwosow adɔma wɔ w'abrabɔ mu a ɛnnɛ woatena ase mapa? Mepɛ sɛ minya w'adwene kyerɛ wɔ yɛn asɛm yi a yɛasuasua yi mu. Yɛde bi atu yɛn ho fo. Ɛnde na yɛnhwɛ nea yɛbɛtumi ayɛ na saa adɔma no abɛwosow ansa na. yɛatsena ase mapa. Nea edi kan, nea wowɔ biara ma w'ani nsɔ. Nea wowɔ biara ma w'ani nsɔ, na bu na da Otweriampong Kwame Asese ɔde bi asom so. Afei baabi a wowɔ no, pɛ obi a ɔno nso wɔ baabi a wowɔ no bi. a wohwɛ a, ofii ase wɔ baabi a wowɔ no nanso ɛnnɛ wadu mpɔmpɔnso bi a wohwɛ a ɛyɛ ɔfɛ. Na ɔno nso ɔmfa ne tim adwene kakra nka wo de no ho na hwɛ sɛ ɛbɛboa wo a na wode aka wo so w'abrabɔ ho. Afei, nea ɛtɔ so abiɛsa, baabi biara a wadu, baabi a worekɔ, baabi a woreba no, obi fi hɔ na ɔba. Ɛno nti fa nnamfo a wɔbɛboa wo ama woatu mpɔn adu baabi a wowɔ no. Abusua, ɛnnɛ yɛn asɛm ne se, dɛn na ɛbɛwosow adom wɔ w'abrabɔ mu a ɛnnɛ woatena ase mapã, ɛnnɛ woatena ase pintinn wɔ w'abrabɔ mu? Sɛ ɛyɛ w'akwahosan anaa w'apɔw mu na efii ase sɛ esi ne ti ase Ɛno nti ɛnnɛ woahwɛ w'adidi mu yie anaa? Ɛyɛ ɔbea bi anaa ɔbarima bi a ɔbaa w'abrabɔ mu a wototoo no ase ama onipa ko no wagyaa wo hɔ anaa? Anka wonyaeɛ anka. Nanso mpanyinfo se, mehui anka de, nkwaseafo na ɛka. Sɛbeɛ mu, sɛbeɛ nyɛ ado. adwuma no a wogyaeɛ no, ɛnnɛ wohwɛeɛ a, anka wobɛkɔ no saa ana? Abusua, yɛreyɛ yɛn ho aduru. Ɛno nti yɛreyɛ yɛn ho aduru yi de, na merekae wo sɛ, dekode biara a abɛwoso w'adɔma wɔ w'abrabɔ mu ama ɛnɛ, afei ansa na woate nneɛma ase no, merebisa wo sɛ ɛyɛ dɛn adɛn? Dekode a ɛyɛ no, kyerɛ w'adwene wɔ comment mu na yɛn nso yɛmfa bi ngu so na yɛnwe na yɛmfa nsi yie. Na sɛ wohu sɛ oguam, ɔda hɔ na ɔwe a, na ɔpuw ba na ɔwe a, na ɛyɛ nwura bi a ne wura de no kɔwee na ɔwee bi na ɔde bi asie na ɛnnɛ ɔpuw resa ɛfiri sɛ ɔnim da a ɛkɔm bɛba. Sɛ wo nsubscribe yɛ a yɛsrɛ wo sɛ subscribe. Sɛ ne ne da a ɛdi kan a yɛda ase sɛ wabɛka yɛn ho. Kyerɛ w'adwene na yɛn nso yɛmfa bi nhyɛ yɛn boha mu na yɛde atu yɛn mma ne yɛn adɔfo ne yɛn ankasa yɛn fo. Meda ase sɛ woanya bere atie me. Yɛfrɛ me Efiakyimfoɔ a Ankra. Yɛbɛhyia wɔ dan no akyi na yɛatoa so. Bye bye.